сорауны ха укыйм мәсәлән хәзер аңлыйсың ничек әйбәт хатын булырга ир эштән өйгә ашкынып кайтсын өчен нәрсәләр эшләргә гомумән бәхетле гаилә булып яшәр өчен нишләргә кирәк икән дигән менә шундый сорау минемчә бу сорау бөтен хатын кызларны да бер кызыксындыра шуңа күрә вәсилә әйдә сөйләп җибәр миңа да кызык
әлбәттә инде зур сорау дип әйтер идем шактый киң сорау ны э, кыскача гына итеп җавап бирми ләкин төп ниндидер фикерләрне әйтергә тырышырмын нәрсә ул кияүгә чыгу хатын кызның кияүгә чыгуы э, ул хатын кызның төп инициациясе дип әйтер инициация нәрсә ул ул хатын кызның бер халәттән икенче халәткә күчүе кияүгә чыкканчы хатын кыз э, яшь үсмер кыз дип әйтәбез инде девушка була урысчасы ә инде кияүгә чыккач ул инде хатын кыз хатын була Һәм менә монда төп әйберне аңларга кирәк. Миңа калса, яшьләр, гаилә корырга җыенган яшьләр әлегә ана аңа төшенеп бетмиләр. Хатын булгач, э, без төп ике рольдә булабыз. Беренчесе аның романтик роль, ягъни без һаман да әле романтик мөнәсәбәтләр коруда, үзара романтиканы булдыруда катнашабыз. Яңа хисләр. Хисләр, эмоцияләр, әйе, бу инде менә сөйгәнең белән ничектер күңелле итеп вакыт үткәрү, аның белән генә булу ниндидер анда үзеңнең икегезгә генә аралашу матур сүзләр әйе матур сүзләр менә болар барысы да шул һәм инде тагын икенче төп роль бар бу инде хатын кыз хатын булу роле бу күбрәк көнкүрешне көйләү шушы мөнәсәбәтләр булсын өчен билгеле бер эшләр башкару белән бәйле һәм инде менә бу икенче роль ул шактый зур шактый киң ә яшь үсмер кыз өчен яшь кыз дип әйтәбез инде яшь кыз өчен менә бу икенче роль бөтенләй юк ашарга пешерү йорт җирне барлау балаларны барлау ирне барлау аның киемнәрен чисталыкта пөхтәлектә тоту име ниндидер мөнәсәбәтләр кору аның туганнары белән аның дуслары белән менә шушы э, гармонияне булдыру шушы мөнәсәбәтләрдә яшь кызлар өчен бу хас түгел һәм инде кияүгә чыкты да Туйның икенче көнендә ул инде икенче кеше булып уянды. Бу чыннан да шулай, шуңа күрә моңа алдан әзерләнергә кирәк, дип әйтер идем мин. Ә, чөнки романтика ул бары тик ә, көн күреш тиешле дәрәҗәдә төзелгән икән, нигез салынган икән, шул вакытта гына романтика була ала. Һәм романтика ул тормыштагы төп әйбер түгел. Тормыш чынлыкта шактый четрекле, урын-урыны белән шундый күңелсез, урын-урыны белән көн саен эшләнә торган монотон эшләр белән әйе чынлыкта чын тормыш ул менә шундый чын тормыш ул һәрвакытта да икәү бергә инстаграмга төшеп нинди фотолар кую яисә кинога гына бару бер береңә мороженое ашату гына түгел ул чын тормыш ул нәкъ менә шушы нигезне булдырудан гыйбарәт әгәр дә без күз алдыбызга китерәбез икән үзара мөнәсәбәтләрнең нигезе мәсәлән елга ярлары булсын дип инде елга ярларын җайлап кына көн саен гына без төзибез ике яктан да инде синең әгәр дә мәсәлән морозиловта ике йөз пилмәнең ясалган булса кичке ашың пешерелгән булса иреңнең киемнәре җыелган булса балаларың каралган булса ә бу көн саен башкарыла торган эшләр шул ук вакытта син бит әле эшкә барып нинди бер җәмгыятьтә дә үзеңнең урыныңны табасың үз өстеңдә эшлисең үзеңнең тышкы кыяфәтеңне кайгыртасың әгәр дә боларның барысын да көн саен эшләп торасың икән менә бу елганың ярлары матур гына җайлы гына төзелеп килә һәм инде романтика романтика э, шушы өлеш ул менә шул елганың тулып аккан суы дип әйтер идем. Турыдан туры без суы, суны барлыкка китерүгә, романтиканы барлыкка китерүгә берничек тә э, турыдан туры катнашмыйбыз. Без киресенчә менә аның ярларын төзүдә катнашабыз. Көн сайын килеп чыккан ниндидер э, проблемаларны, эшләрне, вакыт мәшәкатьләрне җиңеп эшләп барган очракта романтика үзеннән үзе урын таба, үзенә. Әйе, ул үзенә урын таба һәм ошо шарлап аккан елга шикелле шушы тормышка безнең гаилә тормышына мөнәсәбәтләргә килеп керә әлбәттә бу романтика югалып та торырга мөмкин мәсәлән бала ту диңгеме бала туган вакытта э, гаилә шактый гына зур стресс кичә яисә эштә проблемалар булырга мөмкин төрле хәлләр була тормышта гаиләдә тагын башка гаиләдә башка гаилә әгъзалары белән төрле хәлләр булырга төрле мөнәсәбәтләр булырга мөмкин күңелсез хәлләр булырга мөмкин һәм бу очракта романтика югалып торырга мөмкин яисә менә шушы елганың аккан суы кибергә мөмкин Ләкин аның ярлары тигез итеп, дөрес итеп, э, нигезле итеп төзелгән икән, мөнәсәбәтләр какшамый. Бу арада гына мөнәсәбәтләр бетми, югалмый. Һәм ул билгеле бер вакытта шушы романтикасыз яшәп торырга мөмкин. Бытафу, быт, бытавуха дип әйтәләр, быт- бытавуха ашап бетерде безнең э, гаиләне дигән төшенчә Әйе. бар бит инде. Э, Бу шул ук э, инде көндәлек мәшәкатьләргә әзер булмау, Э, Әйе, аларны бит- чишә алмау. тиешенчә бытовуха сүзенә белән соң ничектер тискәрерәк э, чалымнары бар аның җәмгыятьтә шулай кабул ителгән янәсе көнкүреш мәшәкатьләр көнкүреш тормыш итү гер бер соры күңелсез э, халәт дип әйтәбез ләкин хатын кыз э, шушы көндәлек эшләрен башкармый икән, ул бер кайчан да күбәләк кебек очып йөрмәячәк. Аның, э, мәсәлән, ире эштән кайтты да, матурым, синең хәлләрең ничек, матурым, менә шулай дип теге романтик рәвештә үзен тотышы, беренче чиратта мөмкин, бар тик ул үзенең тылларын каплаган булса гына тыл дип әйтәм инде менә мин аны әгәр дә синең чыннан да ашарыңа пешкән балаларың каралган үзең каралган икән син бары тик шундый вакытта гына романтик хәлдә була аласың чөнки әгәр дә синең көндәлек эшләрең ниндидер менә шушы мәшәкатьләрең башкарылмаган икән синең эшеңне биләп ала шундый ук ниндидер курку хисе булырга мөмкин яисә борчылу хисе булырга мөмкин һәм менә шул борчу хисе сиңа беркайчан да романтикага мөмкинлек бирмәячәк ну монда булган канәгатьсезлек хисе дә әйе канәгатьсезлек борчу мәсәлән үпкәләү хисенә әверелергә мөмкин ул мәсәлән менә мин бер нәрсә җитешми мин өйгә кайттым минем монда да эшем бар монда да эшем калган монда да эшем калган нинди романтик инде ә мөнәсәбәтләргә икесе дә мөһим менә шуны онытмаска кирәк ничектер алтын урталыкны табырга бөтенләй тормыш мәшәкатенә э, ашарга пешерергә йөреп җиргә кереп китергә ярамый әйе һәм шул ук вакытта бөтенләй өшеп китеп тукта әле без менә шундый матур пар э, мин анда ашарга пешермәсәм дә була ахрысы рестораннарга гына йөри әле дип алай дип тә әйтергә ярамый төп э, фикер менә шул алтын урталыкны таба белергә димәк ир-ат атлыгып кайтсын өчен өйгә өйдә билгеле бер атмосфера булырга тиеш бит шулай килеп чыга атмосфераны хатын кыз тудыра чөнки ир-ат ул эшкә китә дә шунда үзенең эшләрен башкара аланда өйгә кайту ул аның үз күрә бер ял урыны анда теге ызгышырга дип тә кайтмый Сушырга дип тә кайтмый, үзенең эштәге фикерләрен әйтергә дип тә кайтмый. Кайбер иратлар уртаклашмый үзләренең хәлләре белән. Аны бу нормаль күренеш, ләкин ул аңларга тиеш. Бу өйдә мине көтәләр, бу өйдә мин үземнең җаныма тынычлык таба алам. Менә бу җан тынычлыгы дигән әйбер бик мөһим. Һәм инде әлбәттә һәр кеше үзе җаваплы үзенең җан тынычлыгы өчен, ләкин хатын-кыз шушы атмосфераны булдырырга тиеш. һәм бу хакта моңа бик зур игътибар бирелми еш кына яшьләр моңа игътибар итмиләр алар уйлыйлар ярар менә без очрашканда бит инде безнең шундый шәп мөнәсәбәтләр булды шундый матур йөрдек матур йөрдек шундый идеаль миңа чәчәкләр бүләк итә алга таба да шулай дәвам итәр дип уйлыйм әйе гаилә барлыкка килә беркая да чакырмый икән беркая да чакырмый икән чәчәге дә бүләк итә башлаган икән ләкин монда инде әлбәттә хатын кызга гына кайтарып калдырасы килми җаваплылыкны мөнәсәбәттә һәрвакыт ике як та катнаша дип әйтәбез һәм мин киңәш итер идем э, яшь гаиләләргә э, әлбәттә инде ниндидер э, шушы романтик халәтне булдырырга ике яктан да мәсәлән атнада ниндидер бер кич булсын без икәү генә үткәрәбез мәсәлән балалар булса да без балаларны кайбер әбиләренә җибәреп торабызмы яисә ничек тә үзебез өчен вакыт табабыз һәр вакытта да гел тормыш артыннан гына куыбыз утырып сөйләшәбез мәсәлән әйдә җомга көн кич белән безнең ике сәгать вакыт бар тик безнеке кинога барасыңмы син аның белән паркта йөрисеңме э, тормыш иптәшең белән бөтен эшләрне калдырып менә шундай романтик э, ниндидер вакыйгалар булдырырга кирәк Бу әлбәттә һәркемнең үз җаваплылыгы. Гел эштә генә утырам инде мин дип утырып булмый. Тотыгыз да эшләгез сез аны. Яисә хаман, менә ирем чакырмый, ирем чакырмый. Үзегез дә чакырсагыз була. Ниндидер шундый очрашулар, ниндидер романтик свиданиелар. Әйе, ул бер көн булырга мөмкин. Бәлки ул айга ике көндер, кайда китеп тә бара мөмкин бит инде. Без үзебезнең шушы халәтебез өчен, эмоциональ халәтебез өчен үзебез җаваплы. Шуңа күрә моны да күз уңыннан чыгармаска кирәк. моны күзеңә э, тора кирәк хатын дус булырга тиешме ирене мәсәлән романтик романтика белән әлмәт дуслык дигән момент та бар инде ничектер терәк булу аңлау сөйләшкәндә терәк булу шундый кызык әйбер хатын кыз терәк була аламы гомумән менимчә һәр кешенең терәге үзендә генә булырга тиеш без бер кешегә дә терәк тә була алмыйбыз һәм бер кешене үзебез өчен терәк итеп ясый да алмыйбыз чөнки җитлеккән олы шәхес дип әйтәбез инде аны олы кеше ул бу терәкне үзендә таба белергә тиеш минем эшемдә таяну ноктасы әйе таяну ноктасы ул минем үземдә ул инде төрлечә эшләнергә мөмкин кешегә терәк булу яисә кешене үзеңә терәк итү бу ничектер аны куллану ничектер үзара бәйләнешле бәлки бик э, сәламәт булмаган мөнәсәбәтләр дип әйтер идем инде ә, ләкин әлбәттә хатын кыз һәм ир ат арасында дуслык булса бу бик шәп мин үзем шәхсән шулай дип уйлыйм ләкин дуслык ул э, шактый мөһим әйбер һәм инде дуслар булу бөтен кеше дә моны булдыра алмый бөтен кеше дә дус була алмый еш кына мөнәсәбәтләр шушы романтик дәрәҗәдә кала һәм инде әлбәттә гаиләдә романтик дәрәҗәдә монда инде гашыйклар дип әйтәбез инде ике гашыйк мөнәсәбәтләре аннары әлбәттә аларның дуслык дәрәҗәсендәге мөнәсәбәтләре бар һәм иң мөһиме анда хөрмәт булырга тиеш дуслык кына түгел хөрмәт итү

төрлечә булырга мөмкин әгәр дә бу аларны канәгатьләндерә икән э, э, ни өчен яшәмәскә алай да яшәргә була дип әйтергә телисез һәркемнең үз хәле һәркемнең үз ситуациясе һәм һәркем э, үзенең теләгеннән чыгып мөмкинлекләреннән чыгып үзенә мөнәсәбәтләр сайлый иң мөһиме алар сезгә канәгатьлек китерсен иң мөһиме сезгә бу мөнәсәбәтләрдә рәхәт булсын яхшы булсын димәк гади генә әйткәндә рецепт бу теге ир ашкынып кайтсын өчен ул билгеле бер өйдә шартлар тудыру бернинди конфликтларга мөмкин кадәр аларны чикләргә андый ситуацияләрдән шулай бит яисә кирәкме теге бер тәлинкә ыргытып алырга айга бер конфликт шактый кызыклы тема ул конфликт турында әле без сөйләшербез димә чөнки конфликт мин үзем конфликтлар яклы чөнки теләсә нинди конфликт ул үсешкә бер этәргеч булып тора кризис ул аннары әйе шул шикелле әйе каршылык дип әйтерлек нинди генә каршылык булса да һәрбер каршылыктан соң ниндидер үсеш өчен мөмкинлек ачыла Мәкрә мин каршылыкларга каршы түгел үзем. Каршылыклар булырга мөмкин һәм булырга тиеш, чөнки без бөтенебез дә төрле һәм ир хатын арасында гына түгел, гомумән. Ә инде э, хатын кыз яңа гына тормышка чыккан икән, менә шу ике роль турында онытмасын инде. Ул һәрвакыт исендә тотарга тиеш. һәм шушы алтын урталыкны гына сайлап каядыр романтика белән генә очып та китәргә түгел һәм бөтенләй инде җиргә сеңеп үзеңне карамыйча э, бары тик анда ашарга гына пешереп өйне генә карап та ятырга тиеш үзең карамыйча өйне генә карау да дөрес түгел дөрес түгел үзеңне һәрвакыт карарга кирәк яратырга кирәк яратабыз кызлар үзебезне менә бу иң мөһим иң мөһим сүзләрнең берсе минемчә э,